Boñjour deoc'h ha donemat en taol-lagad. A-wechoù e vez glav e Brec'h, met deuet eo da vez digalonekaet an dud da chom bevain er vro pe da zilojañ betek amañ. Etre ar blez paset hag ar blez-mañ eo bet gwerzhet Kant triwec'h mil tri c'hant pevar-ti warn-ugent, ur rekord hag a zo bet tizhet abalamour d'ar c'hleñved-red bet on bet da welet penaos eo bet bevet an traoù er vro.
Duec'hed, duec'hed ha duec'hed ha marc'had zo aet da benfollaén e Brec'h. Rannet eo bet dre bevar an niver a vadoù dieub avet kaout urlojeiz veret goubir buan beurmañ. Demad On a ra Ya, Matias. Neuzen, euh, setu ar randi Ya, setu ar randi a zo bet euh, gwerzhet dindan ur sizhun peogwir e plij kalz an dud ez eus daou c'homelaoui, euh, ur saldour hag ur kegin brastre. Plij ra kalz d'an dud ar balkon, peogwir goude ar Covid an dud a zo bet chomet stanket e-paz mizvezioù ha bremañ o deus euh, ezhomm bezañ un tammig en diavez. Ar rendiment zo bet pernet kant pemzek mil euro e daou vil rouezek Adprenet eo bet kant pevar ugent mil euro ar blez-mañ. Lucifir e rouanez a labour e su Penn-ar-Bed, he doare de labourat ne cheñchet. Goude ar Covid eo an traoù a zo aet un drik fonnus a-raok evit gwerzhañ un tier, da skouer, e oa ur miz pe daou hag goude ar Covid e oa kentoc'h ur sizhun. Daou sizhun, Max.
Ar goulenn brasoc'h evit ar c'hinnig en eus lakaet ar prizioù de Greskain e Brec'h Aber. Ar an ot vez kreñfoc'h war ragoz d'an eltier ha de lezenn an arvor. Ba gwaien e vez kavet tri a daou jen dregant hag eltier, kresket deus teurgont dregant priz ar marc'had. N'eus ket tra mit da, ver, mi da verzañ. Uh, bez' ez eus ur bern goulennoù evit dont da, da vevañ amañ hag uh, ne c'hellont ket evit ar poent kavout tier pe lojeiz evit lakaat an dud. N'on ket en ur gêr vras, neuze n'eo ket aes deomp lakaat appartemanchou bras da zont er-maez. Euh, ma faot deoc'h da vefe deomp prenañ tier, ha koust a reont ker, euh, lakaat anezho war, euh, war an douar hag euh, adkonstruiñ traoù un tammig brasoc'h evit na vefe mat en un doare ekonomikel.
Efas d'ar gudenn sokial-se e sav koler yaouank isbrer, dek manifestadeg zo bet aozet e fin miz du, Gudurlugan nemetien, un ti da bep hini. Alan Le Cloarec eo unan hag ar re o deus lañset ar gal. Hag ar pal eo krog de, de reiñ kas ur gemanadenn evit lâr dont a ra da vezañ malustre. ar gudenn-se, ha n'eo ket posubl ken d'ar bolitikourien ha pennoù-bras ober van e zigouez nitra hag penaos e gresk priz an tiez, penaos e diaesoc'h-diaesañ evit ar re yaouank evit tud ar bobl kaout un ti ba'r vro. Hag ouzhpenn neuze, goude ar Covid, bezo tud anaouet ganeomp zo bet skarzhet deus ho ti, oa feurmet gete, Peogwir eo bet lakaet da werzh an ti, peogwir eo bet kresket ar prizioù hag ar perc'henn an ti n'eus bet c'hoant skarzh an dud e oa o feurmiñ evit gwerzhañ an ti.
Nilka Ouissin a zoug ar stourm-se er Ruzul-rannvro, eñ a roulenn e vez Tchetchen Heiz pernain un ti. Ar statud a annezad vefe ur reolenn lakaet el lec'hioù m'eo re ger al lojiri hag 'benn fin evit kaout ar gwir da brenañ 'vefe ret bezañ o chom er vro abaoe bloaz. N'eo ket bezañ a orin breizhat met bezañ o chom er vro evit ma ne vo ket prenet Eltiez ken. Kudenn an Eltier eo ar plas tapet da wez nitra e-pad ur prantad hag ar blez. Gunevel Pedron a ya pelloc'h war, hervezañ, e vehe teurgont dregant hag an tiez implijet get un den nemetken, padal e vefe moaien lojañ pemp pe c'hwec'h den bar an ti. Dre echaj ivez ar bed-mañ asambles. evit lakaat tu du Rome gant tud kozh e-barzh ar memeus ar memeussi. Tu zo adober colocation et pepper, tu zo adober evit evit kemer nebeutoc'h a place.
Brevet ar brisachorienne et Kendall Ray, prisontière de Grescagne, problème ar logez, a vo e krez ar jeu e bleadeu e tounet.